шкулта ачасемпе яланах ҫывӑх пулнипе те, обществӑра ҫавӑн пек ӗнтӗ хама яланах активлӑ тытса пытӑм та. Ну вот халь ҫитмӗлтен иртнӗ ҫын вот тоже интерес пӗтмест, пӗлес те килет. Вот ҫамрӑксене уйрӑмах тата нумайрах вӗсем вӗренме, ӗҫлеме те, конечно, кирлӗ. Вот ҫакӑн пек музей уҫрӑм ӗнтӗ. Вот кунта вӑл ӗнтӗ хӑйне кура ҫак ман музей мӗнле каламалла

направление астрономной Владимир Петрович илтӗм антропогеогелиокосмизм. Антропогеогелиокосмизм. Ну, пӗтӗмлетсе, если обобщат туса кӗскен кӑна калас пулсассӑн, ун пирки кӗнеке те кӑлартӑмах, кӗнеке те кӑлартӑм. Антропогео Гелио Касмизан. Вӑл урӑхла каласан хӑйне кура кунта наукӑна та илеп ӗнтӗ, искусствӑна та и тата ҫав религине те. Вот религипе эпир, чӑнах та, ӑна эпир атеист та пулнӑ и так далее, но религине те вӑл, ун пысӑк пӗлтерӗш, ун слишком унӑн тымарӗсем тарӑн вӑл. Религи вӑл, тӗрӗс религи вӑл особенно пирӗн православная вера тетпӗр, вӑл питӗ ҫав ҫамрӑксене, ҫынсене пире тӗрӗс воспитани панӑ ҫӗрте вӑл и даже наукӑра та эпӗна хӑйне кура эпӗна ҫавна усӑ курасшӑн. Мӗншӗн тесессӗн, мӗншӗн тесессӗн эп мӗнле каласшӑн? Вӑл вӗт э, наука халь классической наука тетпӗр. Наука вӑл хӑйӗн э, э, пӗлтерӗшне ҫухатман, ҫухатмасть та, конечно, но все-таки тепӗр чухне наукӑран тухса тата Кунта кӑнаҫ пуласлӑха тем более пирӗн ӑна пӗлме тухма тивет. Унпа тухас тесен метафизика, метабиология, метахимия вот ҫам пек мӗнсемпе турунта. Давай-ка деп ҫак мӗнсемпе ҫитмӗлтен иртнӗ пулсан та хӑйне кура паянхи кун хӑйне кура любительский диссертации теме те пулать ӗнтӗ хама кура ӗнтӗ вӑл юлташем тӗрӗс ӑнланать. Высший разум Вселенной зародыш мироздания, чудо в системе миросоздания. Вот я кунда пӗтӗмлетсе, вот сӑмаха вӗҫтерсе пынӑма ҫантан кӑна каласшӑн, кунта ман, а кунта ҫӗрчӗм вара терӗмӗр, вот халӗ паянхи кун шутлатӑп, мӗнле пулсассӑн та, вот ҫак хамӑн асаттесене, вот асатте никӗсӗ пулнӑ ҫак ҫурта ман. Асатте никӗсӗ вӑл халь халне ҫӗнӗ ҫурт тунӑн тевнӗ та. Асатте никӗсӗ. Асатте никӗсӗнче ҫакӑн пек тетесем пысӑк йӗркеллӗ ҫынсем пулнӑ. Вӗсене ҫакӑн пек мӗн тунӑ ҫӗртен те ак кунтах вот вот малла каять Владимир Петрович так вот кунта солнечная система ман солнечная система кунта ӗнтӗ пирӗн вот вселенная кунта тӗрлӗ мӗнсем вот ҫакӑн пек хамӑн мӗнсене эп ӗнтӗ

Чӑваш халӑх академийӗ, Чувашская народная академия. Ҫавӑнтан эпӗ халӑх академикӗ пулнӑ май ҫавӑн пек секци моделирования вот ҫакӑн пек йӗркелесе ятӑм ӗнтӗ хама кура ӗнтӗ. Вот кунта ежегодно эпир кунта академиксем пухӑнатпӑр ӗнтӗ. Кашни тӗрлӗ енӗпе ӗҫлет. Краеведческий материалсем, музейсем, архивсем енӗпе те. Вӗт-ха этем вӑл Пурна пӗр, пӗр вӑхӑтра, пӗр самана кашни ҫын хӑйӗн вӑхӑчӗ. Вот ҫакӑнтан те э, э, историне ҫавӑн пек хамӑр ҫинче мӗн тӑвас тесе ҫак мӗнпе те и спортпа та ӗнтӗ Вактата Владимир Петрович. Вот спортпа вот эп э, пӗлтӗр кӑна чикӗвӗнче вунӑлттӑмӗш ҫултан эп он России чемпионатӗнче икӗ бронзовый медаль илсе килтӗм ӗнтӗ. Вунӑ ҫухрӑма и, значит, тата 20 метра. Марафон, марафон, полумарафон. Эпӗ халяк, халь кӑна ҫак 2017 ҫул, акӑ, Кушкӑ шкулне вот сиреде вӗрентнӗ ӗнтӗ Владимир Петрович, вот арӑмпа иксӗмӗр те Полина Кирилловнапа. Юнта кӗрсе директорпа, завучпа тӑрса Вот космонавтика кунӗ вунҫичӗ ҫухрӑм. Вот туча, она туча, кушкӑ, тимеш, унта ҫурта ҫутрӑм отец Анатолий патне кӗрсе и кайран изембелне кайса калла ҫаврӑнса килтӗм. Вот вунҫичӗ ҫухрӑм ҫам пек, ҫам пек интереслене берет. Йывӑр мар ун пек? Йывӑр мар, мӗншӗн тесен эп ӗнтӗ хам здоровье образ жизнипе пурнап чӑнах та, ну ман ӗнтӗ хама лайӑх туя эпӗ калани пултӑр ӗнтӗ мӗнле каламалла.

Эп дес хам ҫырап ҫаксене ак ҫаксене ак. Вот мой эпилог. А кунта мӗнсен ака. Компьютерсен те цифровые, цифрованные пурьевосем. Ҫаксем халь кӗрте пӗр кӑна ҫакна ӗнтӗ хамӑн ман Павел Павел Сергеевич Павлов ман студент, внук ӗнтӗ. Вот я ӑна внука ӗнтӗ, ӑна каланӑ. Вӑл директор

Вот тӗрӗссипе каласассӑн ҫак пулман, ҫак музей пулман. Хама кура тетесемсем, тетесене, тетесене мӗнсене, тӗрӗссипе каласан, вот ҫӗр пани пирки те пӗтӗм пек ӗмӗр тӑршшипе вӗрентӗм чӑнах та. Вӗреннипе ӗнтӗ савӑнатӑп эпӗ. Ха чӑнах та вӑл чылай япаласенче вот ха ҫамрӑксем хушшинче калама пулать. Ҫав ӗнтӗ нумайрах укҫа-тенкӗ, укҫа-тенкӗ пулни те кирлӗ ӗнтӗ, паллӑ ӗнтӗ вӑл. Ну, мӗнле каламалла, хам ӗнтӗ глава, Всенародный избранный глава пулнӑ-ха ӗнтӗ. Вӑл ҫӗр парассипе Чӑваш Республикинче чи малтан эпир. Вот ваттисен ҫуртне те тунӑ, пурте пулнӑ. Мӗнле каламалла,

Вӑл биологи, хими учителӗ пулнӑ, Кушкӑра тоже вӗрентнӗ вӑхӑтӗнче. Ак унта ман ӗнтӗ хамӑн паянхи кун ҫакӑнта, ҫак музейра вӑл рабочий музей темелле пуль кӑна. Кунта ак мӗнсемпе философский синергетика, паҫӑрах калам, семантическая модель Вселенной, вот кунта концепци, лептонные концепции мироздания, философия ДСМС-ку Борис Ивановича Борисиховича Малышева, Бориси, Борисиховича Малышева тата ыттисем те вот ҫак вопроссем яккӑсем вот аграрник пулнӑ май ӗнтӗ вон кунта ман аграрник пулнӑ май вот нумай япаласем кӑтартмалли ҫынах Владимир Петрович. Но эп мӗн каласшӑн, ҫакна каласшӑн эпӗ. Пурнӑҫа ҫан пек активно пурӑнса ирттерсе ҫан пек пырап хальде тесе шутлатӑн. Ак ман кӗнеке ӗнтӗ вӑл Малтанхи кӗнеке «Чего человек на гребне реформ?» Кунта ӗнтӗ ман пӗтӗм аграрный философи. А кунта вара ӗнтӗ ман философия, философская синергетика, антропогеогелиокосмизм ӗнтӗ ку тӗрӗссипе каласассӑн все вӑл Влад пирӗн философские проблемы современного естествознания. Чӑнах та кунта туркӗтесси пурман,

Геннадий Михайлович Обласов, вот осем мана ҫавсен идейӑсемпе интересленсе кармет, ҫавсен мӗнепех, эп ҫав Турӑ чӑннипех те вӑл высший разум Вселенной ҫине кайса хурса, мына как-то более научнӑйрах тесшӗн пулин те ӑнлантарасшӑн ҫак, ҫак мӗне, ҫак Турӑ пулипе чӳккине. Вот так кунта мӗн туса хутӑм. Я Библию не читал, простите. Для меня Бог есть Дух.

ӗмӗрӗпе ӗҫлемелле, обществӑра, обществӑна, мӗнле те пулин хамӑр пурӑнакан обществӑна пирӗн усӑ парса хӑвармалла. Потому что никам та ӗмӗрӗпе пурӑнаймасть, пурте мӗн тӑватпӑр. Эп ҫавӑнпа ҫакӑн пек музей, архивана архив музей интеллектуальное учреждение терӗм, ӑспа вуламалли кунта килсе студентсем те килсе каҫҫӗ, кӑштан кӑна администрацинчен килеҫҫӗ, мӗн тӑвать, питӗ савӑнса карӑм. Маншӑн Владимир Петрович тепӗр тӗнче пуҫланчӗ халь. Хӑйне кура, халь музея саратпӑр халӗ. Вот кунта, кунта, мӗнле калама, ҫак тетесене память. Манак вот Салминцы, мак кунта вот родословная социальная история э, элиты Салминых. Кунта вот пӑхаппӑр Андун деде, Поля деде, атте. Вот Салмин Антон Николаевич ол ол пинде хыржем тваттымыш ҫулки Михаил Герасимович Долгов гвардейский колхозын председателӗ пулнӑ вот вӑхӑтӗнче да унпа пӗрле пӗрле салтакра пулнӑсем Вот выпускник Аваторского Рафака вӑл вӑтӑрмӗш, вӑтӑр иккӗмӗш ҫул пӗтернӗ. Чӑваш сельхоз институтӗнче проректор пулнӑ, вот, э, секретарь парторганизации сельхоз институтра пулнӑ. Вӑтӑртӑххӑр хӗрӗх пӗрмӗш ҫулсенче вӑл тете ӗнтӗ ман, аттен аслӑ тетӗшӗ. Атте вӑл пирӗн 24-й, Палятинӗн двадцатый, ку андунине девяносто четвертый. Кайран вӑл вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче пулнӑ, значит, председатель Козловского райисполкома, хӗрӗх пӗр хӗрӗх виҫҫӗмӗш ҫулсенче пӗрремӗш секретарь Янчикского райком партии пулнӑ. Питӗ пысӑк вӗреннӗ, питӗ пысӑк йӗркеллӗ, ҫавӑн пек интереслӗ ҫын. Вот. Шел, конечно, вӑл хӗрӗх иккӗрех пурнӑҫран уйрӑлса кайнӑ, тем лучше ӗнтӗ унта.

Вӑрҫӑра пулнӑ, пӗр аллипе хӗрӗх тӑрмӑш ҫул ачӑсса зрелость илнӗ, тепӗр аллипе ӗнтӗ вӑл путевка, э, мӗне путевка мар ӗнтӗ, повестка на войну, да, и тухса кайнӑ ҫав, и йывӑр пукансене пура урлӑ ытма пултаракан ҫакӑн пек паттӑр салтак вӑл, акку вӑл Володя, аккана питӗ ӳкертереске ягать, тени вӑл офицерский должноҫпа пулнӑ, атте вӑл тӑрат, вӑл, вӑл Иван Николаевич Салмин вӑл, вот ҫакна атте ӗнтӗ вӑл ман, вӑл икӗ пӑтлӑ пукансене питӗ вӑйлӑ йӑтнӑ-и-мӗн, пура урлӑ та ну, здоровый пулнӑ до того. Ну, вӑрҫӑ ҫӗмӗрчӗн кӑна, вӑрҫӑ ҫӗмӗрчӗ, аллисене те, пӗр аллине сылтӑмалли касса хирчӗҫ. Ну, и то вӑл биологи, хими вӗрентнӗ вӑл, вӑл питӗ ӑслӑ ҫынччӗ, а терен нумайӑннипе. Ну, ҫав савӑнапла тӳмпе той сӑмаха пӗтерсе пынӑ май. Мӗншӗн тесессӗн халӑх, обществӑра хаман те яланах йӗркеллӗ пулма Тӑрӑшнӑ ӗнтӗ, тӑрӑшнӑ. Йывӑр мар юл сан пек йӗрке тытмашкӑн? Йӗрке тытмас ҫӑмӑлах мар вӑл. Вӑл питӗ пысӑк чыс, во-первых. Ну, ҫав тӑрах мӗнле калмалла, вӑл тата обязывает пире вӑл быть всегда каким, какой-то мере образцом, примером подражания для остальных кунта. Вот сан голове вот херек ҫулы вообще сыра ерей хӗҫмес, пирус турмас. Вот хамахам питӗ Чупнӑ чухне савӑнса юпап, юрланӑ чухне савӑнса юрлап, халь кӑна халь районтан килтӗм Аксирӗнпе пӗрле Владимир Петрович, хор ветеранов, 9 мая эпир юрлатпӑр унта питӗ вӑйлӑ юрӑсем хамӑра курантя. Юрӑпа та интересленет, спортпа та, наукӑсемпе те интересленсе ҫапла ӗмӗре мӗн туса пырап ӗнтӗ. Тетесене чӑнах та вот, ӑсем хӗрӗ хиккӗре вилнӗ терӗ манну тете. Палля тете хӗр тӑваттӑравӑн Атте он ҫам пек нушал мӗнле, асатте пирӗн, асаттепе асаннен те вӗсене чисто мухтавак асаттепе асаннен те вӗсем ман. Иванка Микул вире пӗр кӑна, асаттен те вӑл пӗрремӗш империализмлӑ вӑрҫӑра пулнӑ вӑл, первым московском гренадерском полку, вӑл да ҫапӑҫнӑ вӑл асатте пӗрремӗш империализм вӑрҫинче, унта вӑл братьепе, Ваҫа деде асаттен шӑллӗ, унта пӳсех юлнӑ ӗнтӗ. Ку асанне вӑл, Сорокина Елена Дмитриевна вӑл пирӗн, Асанне вӑл ҫак ӗнтӗ вӑл пирӗн асанне ҫуратнӑ пилӗк ача. Виҫӗ вӑл и икӗ хӗр ҫуратнӑ ӗнтӗ вӑл. Виҫӗ, виҫӗ, виҫӗ вӑл, икӗ хӗр. Ывӑлӗсем вон Антон дедне, Паля деде, аттен те. А ывӑлӗ, а мӗнесем, хӗрӗсем Лисапа, Киварланкасси Владимир Петрович. Унта Микул деде летчик,

А тепӗр апа, Аннапа ялтах тепӗр этел ав, ав самолет тебе дала летчик. Летчика печатеде ку, тепӗр ачи тоже летчик. Пирӗн летчиксем икӗ летчик. Хамӑн арӑман юратнӑ мӑшӑрӑн Полина Кировнан тетӗшӗ те полковник, командир полка дальней авиации халь сакӑрнӑран иртнӗ те ҫыхӑнса тӑраппӑр, мӗн тӑраппӑр, вӑл ҫапла савӑнса тӑрап. Чӑнах та Владимир Ильич сӑмаха вӗҫлесех пырам ӗнтӗ халь, ҫавна кӑна каласшӑн. Яланах мӗнле каламалла? ҫынна усал туса курман. Ҫынна яланах э, ҫынран кулса ҫӳремен, э, нихҫан та икӗ питлӗ пулман. Чамшӑн савнап эпӗ, чамшӑн савнап. Карьерӑшӑн ҫунса ҫынна э, хура япалапа или мӗнте пулин туман. Ну, тав сӑмах каласшӑн эпӗ хамӑрӑн Чӑваш наци конгресне. Вот мана Олег этот, у меня Владимир Витальевич Хисеп грамотный за заслуги перед чувашским народом. Вот Тучара вӑл питӗ пысӑк числить-ха те ҫак мек почетная грамота. Вот архиерейский грамота, пӗтӗм халӑх суйланӑ глава терем, архиерейский грамота вӑл ак ҫак. Вот архиерейский грамота, он полеты на Луну дет. Архиерейский грамота, да. Вот чиргӳ Тучара тунӑ ҫӗрте эпӗ глава администраци ӑна дурӑмӑр. Унта вара Владимир Петрович, а кунта пулать он, кунта халӑх академикӗ, кунта мак широкописен гнач. Ман потомство оригиналсем ман Чӑваш патшалӑх архивӗнче. Валентина Васильевна Цыпленкова ванде ман хамӑн фонд пур. Вот Госсоведон, Госсовета кисе грамотине бачеса эконом, товарищество экономист полномайінде Госсоведон кунде мне да экономист, а ко заслуженный экономист Чуваш, Чуваш сидит. Ну май, ну май, ак почетный ветеран Чувашской республики, ак почетный грамота, Президиум республикан Советы ветеран, вот кӑҫал сӑмах май ветерансен организаци мӑнтӑр ҫул тултарать. Вот так, мӑнтӑр ҫул тултарать. Унта тоже каймалла тесе пӗлтерчӗҫ ӗнтӗ. Унта та кашӑн. Вот ҫапла хамаха Владимир Петрович интересленсе э, ҫапла пурнап ӗнтӗ. Ачасемпе савнап ман виҫи ача хаман, Полина Кириллова иксӗмӗрен виҫ ача. Вот э, виҫ ачаран пилӗк мӑнук, Пӗр, пӗр правнук та пур ӗнтӗ. Ачасем пока лайӑхлӑх. Пуян, пуян эсир.
Пуян, ну, хамӑра ӗнтӗ вот сан пек пурӑнатпӑр ӗнтӗ. Ну, тавта пуҫ. Валерий Иванович, кӗскен кӑна ҫын пек ҫамрӑксене ведь эсир вӗрентсе ҫын пек пурнӑҫра аташса каясран ориентир мӗнлерех пама пултаратӑр? Эп мӗнле каласшӑн? Вот я яланах калатпар ӗнтӗ. Сиртен маларах кунта Олег Михайлович Цыпленков тоже мана ҫак музея уҫнӑ чухне вӑл вӑл пулчӗ пирӗн ҫирӗн ваттӑмӗш сентябрьте пӗлтер. Икӗ мин те унӑттӑмӗш ҫул. Икӗ мин те унӑттӑмӗш сентябрьте. Эп ун чухне терем халде халде каларӑм шкул ачисем те нумай нумай пухӑнчӗҫ ӳсне мӗнде Шупашкартан академиксем килчӗҫ, районтан килчӗҫ представительсем. Таҫтан та ҫамрӑксем пирки. Конечно, ҫамрӑксем пирки калаҫас килет. Мӗн тӑвас килет ман ҫамрӑксене? Ҫамрӑксене ман сывлӑхлӑ, тӗрӗс, пурнӑҫра вот тӗрӗс ориентир илме пулӑшас тесе эп хама хам вот ҫунса ҫӳреп. Ҫав вирус, эрех ӗҫни вот ҫавсем. Питӗ вот ҫавсем вот пирӗн ытти япала, усал япаласемпе пирӗн тума тӑрӑшмалла мар, конечно. Вот ҫавӑнпа та мӗн каламашла, яланах лайӑх, лайӑххине илмелле пурнӑҫран. Хама та ям пекех правилӑпа пурӑнам. Ытти юлташсене те, ҫамрӑксене те каласшӑн. Лайӑххине кӑна курма пӗлмелле, лайӑххине кӑна хамӑрта э, малалла вӗсене аталантарса пымалла темелле ӗнтӗ. Ну вот, а, ну йывӑрлӑхсен те, конечно, пирӗн юлташпа, ҫывӑх тӑвансемпе, мӗнсемпе Пӗрле пӗр йышра пулса яланах ҫак ҫум пурнӑҫ тени вӑл ҫӑмӑл япала мар, он Иван Врань какалану ӗмӗр сакки сарлака, ол ҫанта темпе пулать этемпе, этемӗн каланчу. А ол пӗрре килет ҫут тӗнчене, этемпе этем туслӑ, ҫывӑх пурӑнмалла пирӗн, пӗр-пӗрне пулӑшса, ӑнланса, ҫапла пӗрле пурӑнмалла тесшӗн. Ҫамрӑксене вот ҫавӑнпа та лайӑхран лайӑх тӑвас килет вӗсене. лайӑхра лайӑх тӑвас килет. Ну, тавда пуҫ, Владимир Викторович, мана ҫакӑн пек чыс туса, ҫакӑн пек кӑмӑллӑ кӑна передача, интервью тума май, май тупнӑшӑн тесшӗн тетӗп. Тавда пуҫ.